Jien naħseb li kemm il-ġurnaliżmu kemm l-attiviżmu huma wkoll servizz pubbliku essenzjali, essenzjali, u li ma naħsibx li hemm eh, sakemm int leali għal kuxjenza tiegħek fiż-żewġ rwoli li tagħmel, ma naħsibx li hemm kontradizzjoni, ma tistax tagħmilhom fl-istess ħin sewwa, jiġifieri dan ma tistax tkun avukat prosekutur, avukat tad-difiża. Naqblu, naqblu. Jew imħallef u ġewwa. Meta kont eh, timmili ta' fil-Partit Nazzjonalista, Eh, u kont taf li l-Partit Nazzjonalista kellu l-magna tal-propaganda mhm. li kienet net, nazzjoni, eċetera. U li taf daw l-affarijiet li għadek kif sħaqt li fuq il-problema fuq il-problema tal-propaganda. U fl-istess ħin il-partit li qed immilita miegħu u kol qed jipperpetwa l-propaganda. Mhm. Dawk dawk iż-żewġ idejat kif kif kif tirrikonċiljhom spiex ta' dak iż-żmien, insa llum, e nibdew għal dik il-ħabta, dik il-ħabta, xkont taħseb fuq in-net? That it was a necessary evil.
Jien niftakar eh, xi ħaġa li kien qal Difena Kadami meta kien fetaħ in-net fin-1998 b'apoloġija għax Difena Kadami qatt marid television għall-Partit Nazzjonalista. U kien tilef dak l-argument għax kien tilef l-elezzjoni tan-96 and he was perceiving himself fatt dan 97 din l-intervista on his way out. Kien tilef l-argument. U kien qal kien tilef l-argument għax li m'għandux ikun hemm television. Kif kif tilfu l-argument għax tilef l-elezzjoni? Għax tilef l-elezzjoni fin-96 u dawk li dejjem kienu jargumentaw Ara l-Labour għandhom il-Super One kif m'għandniex tagħna biex niġġildulu u dajt jitlaq bina. Għaddit tagħhom mbagħad meta tilef l-elezzjoni. Min kienu li kienet.
Issa min kienu, mhux m'għadhomx ħajjin, ha. Min mexxa l-argument. Niftakru jagħti intervista u jgħid Ejja niswa di parti tal-edukazzjoni tad-demokrazija tagħna, però meta d-demokrazija tagħna vera tkun matura, il-partiti politiċi ma jkollhomx television station. Ġifi kien kap tal-partit li kienet jiftaħ television station li kienet isir eh, kontra l-kuxjenza tiegħu. kuxjenza, ġifieri ma kienx ħaġa morali, da mhux ma konċet tisraq bank, mm. imma li kien jidirlu kif jidir li jien u kif għandu naħseb fl-analiżi għandu jidirlu kulħadd, mhijiex ħelti għal demokrazija. Eh, il-propaganda naħseb iżommok eh, mhux informat fil-verità. La, ħanejlek ara, il-propaganda fis-sens tal-kelma tal-ħarġu biha Goebbels u Leni Riefenstahl

Dawn ma jistgħux ma jgħidulekx isma' għaw aħna ta' għaw li kebs, aħna nipprovdu servizz tajjeb. Hmm. Sew, ġifieri il-partiti għandhom jikkomunikaw li m'għandhomx jagħmlu jippretendu jew jagħmlu ta' birruhom li ma' ġurnalisti. Hmm. Il-partiti politiċi għandhom jikkomunikaw mal-ġurnalisti biex il-ġurnalisti jkunu jekk jaħdmu b'onestà u hekk għandu jkun it-tramite l-interpretaturi u l-analisti li jiprovdu servizz l pubbliku li oġġettiv li mhux qed iservi l partiti. Jiġifieri jiena meta għajdu inti. Alright? Inti meta tgħidli isma' li kebs veru jipprovdu għax għadina huma dawn si kelma mm. veru jipprovdu servizz tajjeb. Eh, jiena naf, inti eh, qed tgħidli daw sponsors tiegħi, ta' ġifieri issa eh, fimni, qed iħallsuni u qed ngħidilek, però Xorta timxi mal-kuxjenza tiegħi. Rejn id-diskrimina eh, bil-sponsor. Mhux għalhekk, għandek kuxjenza dak li rrid ngħid jien, mhux se tiġi tgħidli jien naf dil-brand ta' sigaretti ħanżom fax, ma naħsibx li tiħdu biex jekk insemmihom, eh, dil-brand ta' sigaretti tajba, għax il-kuxjenza tiegħek ma tippermettilekx, laqas il-liġi ma tippermettilek, ma l-kuxjenza tiegħek ma tippermettilek. Il-liġi fuq l-internet qabli jista' jkun li tippermetti, imma ma jimportax. Oh. Imma eħe, eh, le, il-kuxjenza ma tippermettilekx. Ma tippermettilekx u ma tagħmilha, mhux se tiġi bih li sigaretti, Mela allura hemm limitazzjoni etika, restraint etika li għandhom jeżerċitaw. Mhm. Eh, Tajd li l-medja tal-Partit Nazzjonalista meta kont taħdem fil-gvern inti eh, qatt ma ċedit dik il-limitazzjoni etika ngħidlek ċedita. Ċedita u eh, il-kelma hija kompliċi li żajt inti. Eh, jien komparti minn dik infrastruttura. Ikun parti minn dik l-infrastruttura, però dan jista' jkun qed miżewġ affarijiet. Jew jiskwilifikani milli jkolli opinjoni u li nippromovija. Li ngħid dan mhux tajjeb, anki dak li dak li nafu minn ġewwa jien mhux tajjeb. Jew inkella fil-verità jtini l-obbligu li nagħti l-kontribut tiegħi b'onestà u bis-sinċerità kollha u ngħid isma', dan naqbel miegħu dan ma naqbilx miegħu, dan hu sew dan mhux sew, indipendentement minn x'kelli x'naqsam fih miegħek, jekk nipprova niġġustifika u nipprova nagħmel sabiħ. Ġieli l-pożizzjoni tiegħek dak iż-żmien ma fis-sens Ma niġġustifikahiex.
Ma tiġġustifikahiex, taħseb li kien hemm affarijiet li kellek tagħmel li ma għamilthomx.

illi f'soċjetà demokratika jrid ikollok l-attivisti u l-ġurnalisti u jrid ikollok il-politiċi u n-nies li jipprovdu servizz pubbliku. Mhm. Iġveri kollha huma rwoli vitali mhm. li nixtieq naħseb u għalli l-anti għaj dejjem kien li f'kull rwol ta' mhm. attivist, ta' ġurnalist, ta' politiku, fis-servizz pubbliku,